Helo a chroeso nôl i Label Deg. Mae'n mis Chwefror, a dych chi'n gwybod pam mae mis Chwefror yn bwysig? Wel, mis Chwefror yw mis hanes LGBT, a mae'r mis yma yn siawns i ni gyd dod i wybod a deall mwy. Nawr wrth gwrs, lliwia Pride yw lliwio'r enfys. Felly, dwi'n mynd i wneud, dwi'n meddwl, Lwc cyffredinol o lliwio'r enfys, ac yna adeiladu uwchben i rhywbeth fwy a fwy extra. Sdim rhaid i fod yn aelod o'r gymuned LGBT i dangos diddordeb a chefnogi neu i gwisgo lliwio'r enfys. Felly, fel y gallwch chi weld, dwi 'di wneud colur fy wyneb yn barod. Rhan fwyaf o'r amser dwi yn wneud Yym, llygad fi'n gynta. Ma' 'da fi'r chwech lliw, sef coch, oren, melyn, gwyrdd, glas a porffor. Ma' 'da fi chwech gwahanol brush glan yn barod i wneud y lliwio 'ma. Dwi'n mynd i wneud tri lliw ar bob llygad. Yn dechre o'r coch i'r porffor. Fi'n credu ma' fe'n bwysig iawn i ca'l mis fel mis hanes LGBT. Dwi'n meddwl bod e mor bwysig oherwydd Heddi, mae 'na 70 gwlad sydd dal ddim yn gadael pobl LGBT i fod yn nhw eu hunan. Hey. Nawr ni'n mynd i blendro bob dim. Ok, dwi hefyd yn mynd i roi y lliwia o dan. So, ble bynnag mae'r lliw ar y llygad, dwi'n mynd i roi fe o dan e hefyd. Please gwyliwch eich llygad pan dych chi'n neud hwn. Yn siŵr does dim byd yn mynd yn rhy agos. Mae'n edrych yn llawer well. Ok, nawr dwi'n mynd i adio eyeliner. Aeth pethe dechre newid yn go iawn i'r cymuned pan oedd menywod fel Marsha P Johnson, Sylvia Rivera a Storm de Larverie, yym nhw oedd menywod trans a lesbiaidd du, nôl yn 1969, a dechreuodd nhw Ymladd nôl yn erbyn yr heddlu a'r creulondeb oedd y heddlu yn dangos yr gymuned yn Efrog Newydd yn y Stonewall Inn. Ww! Wedyn tamaid bach o mascara. Dwi'n eitha hapus da hwn. Nawr, os da chi eisiau wneud yn fwy extra, gallech chi adio glitter. Nesh i jyst adio pob lliw lle odden n'w gyda glitter. Dwi'n hoffi'r look 'ma actually dwi yn meddwl na bydd glitter kinda rhoi fe at ei gilydd tymed bach. Dwi hefyd yn myn' i adio Cefndir. Os neithoch chi gweld DIY Pride jacket fi. Nes i adio rein a mae dal rhai ar ôl gyda fi. Felly dwi jyst yn mynd i roi nhw bwys y lliwiau. Heb dropio nhw. I fi mae'n neis i clywed amdano hanes sydd amdano pobl fel fi yn yr un cymuned. A ma'n hefyd yn helpu fi ga'l syniade i sut gallai neud gwahanieth heddi. Ac os y'ch chi isie dysgu mwy ma' 'na lincs yn y bocs isod. Dydych chi ddim ar ben eich hun. Ma' 'na cymuned enfawr yn barod i cwrdd â chi. Dwi'n lyfio'r look yma. Trio'r looks 'ma allan, trio dy pob lliw ar un llygad, gwnewch beth bynnag dych chi isie. Gobeithio wneithoch chi joio'r fideo y colur a'r bach o hanes i chi. Gwelwn chi tro nesa. Tara!